Wanni guddaan ilmi namaa ittiin jallatu fedhii lubbuu jala deemuudhaa fi sheyxaana jala deemuudha. Assalaamu aleykum warahmatullaahi ta'aalaa wabarakaatuh. Obboleeyyan Islaamaa arraan tana waan gabaabaa tokko irraa wal yaadachiisuu barbaanna. Innis maali jennaan waan akkaan ilmi namaa irraa fagaatuu qabuudha. Innis ittibaa'ul hawaa, fedhii lubbuu jala deemuu waan ja'amaati. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Qur'aana isaa keessatti dubbatee, waman adallu mimman ittaba'a hawaah. Namni jallaa ta'e hin jiru. Nama fedhinnaa lubbuu ofii jala deemurra jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Namni akkaan jallaadha, namni akkaan hamaadha, ardii tanarra, dachii tanarra nama fedhinnaa lubbuu ofii jala deemu jechuudha obboleeyyan Islaamaa. Saniif obboleeyyan Islaamaa wanni akkaan irraa fagaatuu qabnu, wanni ilmi namaa ittiin jallatu fedhii lubbuuti. Waan lubbuun tee siin jette yoo numa dalayte, yoo lubbuun tee haqa namaa balleessi siin jette yoo balleessite, yoo lubbuun tantee taa'i siin jette yoo teesse, ka silaa namni tokko kheyrii dalagaa jiru, Ka namni tokko waan ibaadaa dalagaa jiru, lubbuun tantee waan san dhiisii taa'i yoo sin jette, yoo numa teeyse, duuba ati gartee irra jallaa namaa keessa jirta jechuudha duuba. Saniif obboleeyyan Islaamaa wanni akkaan irraa fagaatuu qabnu, fedhinnaa lubbuu jala deemuu irraa fagaatuu qabna duuba. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Nabiyyallaahi Daawuud gaaf tokko nama lama isatti dhufan duuba. Wal falmiidhaaf yookaan wal muggudiif jecha namoonni lama gama Nabiyyallaahi Daawuud alayhi salaami dhufan. wayta dhufan isaani keessaa tokko maal jee duuba yaa daawud jee an obboleessa tokkon qaba obboleessi kiyya sun re'ee sagaltamii sagal qabaa jeen duuba waliya nacjatu waaxida an ammoo re'ee takkan qaba obboleessi kiyya ka re'ee sagaltamii sagal qabu kun re'uma takkittii tiyya tanaa naaf kanni jeen na kadhata Mee akkam jettaa murtii tana naa murteeysii jeen duuba gurbaan kun. Hogga tana nabi Daawuud aleyh salaam dubbii tana walin laalee qaala laqad zalamaka bisu'aali na'ajatika jeen. Aboo wallaahi obboleeysi kee kun sababaa reettii tantee takkittii tana naaf kenni je'ee si kadhatuutiif jecha dhugaa si miidhe jira jeen duuba. Si miidhe jeetuma kallatti hin murteeysi osoo isa kaan irraa yaada hin baasin yaadumessa kanaa laalee irra murteesse duba rabbi subhaanahu wa ta'aalaa bakka sanitti nabi daawudu komatee yaa daawudu innaa jacalnaaka khaliifatan fil ardi jeen duba yaa nabiyyallaahi daawud nuti dachii tana keessatti bakka bu'aa si goone daanyaa si goone bakka bu'aa ummataa si goone fahkum beeyna annaasi bilhaqqi jeen duba jidduu namootatti haqaan murteeysii jeen duba walaa tattabi'il hawa fedhinnaa lubbuu jala hin deeminii jeen duba warri fedhinnaa lubbuu jala deeman isaanowwan karaa rabbirraa nama jallisanii jeen duba inna alladhiina yadilluuna an sabiilillaahi lahum cazaabun shadiidun bimaa nasu yawmal hisaab warri gartee fedhinnaa lubbuu jala deemu isaan sun warroota karaa rabbirraa nama jallisani warroonni immoo karaa rabbirraa nama jallisan guyyaa qiyaama qixaaxa hamaa ta'etu isaaniif jiraa jeen rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Saniif obboleeyyan Islaamaa fedhii lubbuu jala hin deeminaa. Inni biraa fedhinnaa shayxaana jala hin deeminaa. Shayxaana irraa fagaadhaa, akkasuma fedhii lubbuu jala deemuu irraa fagaadhaa. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam al-kayyisu man daana nafsaha. Faxina namaa jechuun, qaruutee namaa jechuun, abshaala namaa jechuun nama lubbuu ofii tana gamaaggamee qoratee jedhan duuba. Nama lubbuu ofii tana gamaaggamee akkaan qorate, yaa lubbuu tiyya, aakhiraa tiyyaaf, qabrii tiyyaaf maalin dalaguu jiraa jee nama lubbuu ofii tana gaafata jedhan Nabiin alayhi salaatu wassalaam. Dadhabaa namaa jechuun ammoo wal aajiz dadhabaa namaa gaxaanaa namaa nama faayidaa hin qabne jechuun nama gartee fedhinnaa lubbuu jala deemuu jenna. Nama yoo lubbuun dee ol deem jetten ol deemu ha yoo lubbuun gad deem jetten gad deemu jechuudha duuba. Saniif obboleeyyan islaamaa fedhinnaa lubbuu jala deemurraa haa fagaannu. Alii ibn Abi Xaalib khaliifan afraffaan akkana jaha duuba. Jaahiduu bi ahwaa'ikum kamaa tujaahiduuna bi a'adaa'ikum. Akkuma diina keessan xilaata keessanitti qabsooytan fedhinnaa lubbuu teessanittillee qabsaawadha jaha Alii ibn Abi Xaalib radiyallahu anhu. Saniif obboleessa kiyya obboleettii tiyya fedhinnaa lubbuu jala hin deemin. Yoo lubbuun tee waan tokko dalagi siin jette waan san Rabbiin ni jaalataa? Ergaan Rabbii ni jaalataa? Wanni sun Rabbiin ni fedha moo hin fedhu je'ii miizaana shari'aatin mazzani. Assalaamu aleykum warahmatullaahi ta'aalaa wabarakaatuh.